Хей, качан, качан, яшь чакта, карчык, әллә каян, арыс саламы кебек, сап-сары булып, алтын кебек кояшта ялтырап торалар иде. Гүләрват, гомергә коңгырт булды минем чәчем, ди сөйлисең. Кар, кой, әйдә, кой, әйбәтлән, сөртик тә, оек башлар тигезлим әле. Оек баш, бәләкәҗә мамыгыннан бәйләнгән оек башлар кар, Оятта, буыннарда җылыларны бик әйбәт саклый. Шуңа күрә, әйдә киеп куй әле, аякларың авыртмас. Менә шушылай, менә шушылай битрән тегесен дә. Сезнең алдыгызда Фәрит Бүләковның Сөясеңме, сөймисеңме спектакленнән өзек булды. Менә әз генә шушы караган өзектән дә ген, менә яшь Фатиманың чыгуыннан бик. Рәхәт яшәлмәгәне күрелеп тора торырга бит инде. Ә ир хакын хаклап, ниндидер аяныч язмышка дучар булган Фатыйма турында сүз бара бит. Монда чын бер аяныч бер гаиләнең язмышыдыр дип беләм. Сезгә сүзләр таратылган булган, әйеме? Менә шушы өлешне уже сәхнәгә менеп, парлап, шуны әз генә Төрле ситуация, төрле краскалар белән уйнап карарбыз, яме практический эш. Нәрсә инде тагын җылап утырасың? Ә? Тиз бул, җылавыңнан тукта. Бердән бер кызым кияүгә чыга. Син, син аларга теләсә нәрсә ычкындырып җибәрмә, яме, сөйләмә теләсә нәрсә. Җылмай, җылмай, көл. Ара шулай. Җылмай бир. Мә, тот, әйдә. Әйдә, шарларны әйгәле. Нәрсә инде инде? Нәрсә сөйли? Гөлшат җылый дияр.
Син боларга кирәкмәгәнне сөйләмә.
Нәрсә сөйли инде? Гөлшат җылый диде. Җыласын.
Күп көлгәч, бер елыйсы ул. Кер әле, кер дим, атасы, кер. Ау.
Сөйлә, кер. Син Тегеләргә артык нәрсә кирәкмәгәнне сөйләп ташлый күрмәйм диеме? Нәрсә сөйлим ди?
Гөлшат җылый ди. Не, җылар инде, күп көлгәч, бер җылысы да бит инде. Кирәкмәгәнне сөйләмә боларга.

Җылысын! Бер җылыйсың ул! Хәерле булсын, хәерле булсын! Юк, син аны тоже шулай.
Кем уйлаган бит инде менә, кем уйлаган? Беркем берни уйламаган. Берни уйламаган, шулай булган ул. Баш белән уйламыйлар хәзер, арт белән уйлыйлар.

Бу сәхнә телендә кулланыла торган күнегү, балаларга да, зурларга да игътибар өчен бирелә.

Менә уже безнең алты. Һәр кеше үзенең эшен эшли. Бүгенге шушы иҗади лабораториядән э, мин үземә бик күп э, белемнәр алдым дип әйтер идем. Чөнки менә иң беренче без караган спектакльләрдә актерларның шул хәтле осталыгы, һәр рольне үзләренә тиешенчә башкарулары, аннан соң э, киемнәр һәм инде әлбәттә образларны төрлечә уйнау осталыкларын без бит инде менә карап үттек мастер-класслар карадык шул хәтле күңелле булды рәхмәт оештыручыларга без барыбыз да бик канәгать чын күңелдән зур рәхмәт сезгә иҗади уңышлар исән сау булыгыз авыртмагыз лабораториялар кирәк дип саныйбыз чөнки төрле җирдә төрлечә эшлиләр менә без уңай Мондагы эшчәнлекнең уңай якларын күрдек, алдык үзебезгә. Менә без аннан Ульберстан кайткач алырбыз инде багаж итеп. Күрдек без, ничек итеп менә бу популяр безнең инде атаклы артистларыбызның ничек итеп сәхнә телендә үзләрен ничек итеп тотканнарын, төрле образларга, образларга безне керттеләр сәхнә уйнаганда инде, төрле заданиеләр бирделәр. Аннары бигрәк тә ошады менә безнең материаль-технический база, менә без монда күрдек. сакчыларны күрдек. Үзебезнең Арча делегациясе исеменнән беренчедән менә Минзәлә дәүләт театры җитәкчесе Илнур Зөфәр улына рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки ул безгә театр тарихын, үзебезнең менә бу Минзәлә театры тарихы турында бик җентекләп сөйләде. Төрле декорация цехларын һәм гомумән театрның эчке кухнясын безгә күрсәтте. Ул безнең өчен кызыклы. Ул театр дигәндә спектакльләр ничек туа, ул бит инде юктан гына барлыкка килгән әйберләр түгел. Һәм менә без хәзерге көндә, хәзерге вакытта йөргән менә бу э, Минзәлә елгасы буендагы яр буенда да менә аның да үзенең аерым тарихы бар икән. Ул безнең өчен дә бик кызыклы. Без беренче тапкыр менә Минзәләдә